Shalom and blessings to you. Tinotenda Mwari taverenga from the book of Ruth chapter 1 yatataurirwa pamusoro pemurume ainzi Elimelech anga aine mudzimai wake ainzi Naume nevanakomana vavo two Malon naKilion. Tinotaurirwa kunzi murume uyu aigara muBethlehem. MuBethlehem ndokubva maita nzara ndokubva iye atsvaka nzvimbo yakanga isina nzara yekuti aende kunogara ndokubva atizira kunyika yeMoab Atizira ikoko, shoko raMwari rinotaura kuti vakagara makore gumi. Pamakore gumi Elimeleki akafa ndokubva asiya mukadzi Naume ari shirikadzi. Naume aine vanakomana vake Maloni naKilioni. Vakaroorawo zvakare vanasikana veMoabhu, Ruth naOpa, uye Maloni naKilioni vakabva vafa zvekare pakugara kwavakaita muMoabhu kwemakore 10. shoko ramwari what is of interest from, from this verse ndezvekuti eh, elimeleki asangana nedambudziko rekuomerwa elimeleki haana kubvunza mwari when we look at the nature of the people in the old testament vakawanda vacho vamunonzwa kunzi vakafamba namwari yanga iri nhau yekuti chipi nechipi chaiitika kwavari o dambudziko ripi neripi ravaisangana naro vaibvunza mwari kuti vazive kuti ndodii izvi tinozviona even kubva pana david pana 1 samuel chapter 30 apo paanosvika vaamereki vapamba zikilagi vatora madzimai vatora zvese shoko ramwari rinotaura kuti dhavhidha ipapo akati ndipei kuno efod yaishandiswa nemapirisita akabvunza mwari kuti mwari ndoteera here mwari vakamuti teera uye uchakunda saka dambudziko riri kuitika apa nderekuti elimeleki wakaona nzara ndokubva atendera nzara kuti iaffecte mafungiro ake ichibvisa mwari pachinzvimbo achiireplacer nemanidzi ake iyi so ndodambudziko ratinoona rine vanhu vakawanda rekuti hatidi kunzwa kubva kuna mwari kuti mwari mukana wauya mberi kwangu basa randawana iri ndimi here mandipa a lot of people have fallen eh, into the traps of the devil in the name of accepting certain things as god's blessings yet havana kunzwa kubva kuna mwari wacho kuti ndizvo here when you look at the nature of moab panguva yakaitika nzara moab kwainaya kwanga kuine maguta so in the eyes of elimelech it was a wise decision to go and live in the land of moab but in the eyes of god it was not a wise decision saka elimeleki wakatungamidza nyama inorambwa napaul pana 2 vakorinde chapter 5 kuti nekuti hatifambe nekuona asi tinofamba nekutenda nekuda kuti kuona kwedu kune zvimwe zvinhu zvakunotiratidza sezvakanaka and we end up making the wrong decisions spiritually but physically ichiita seright decision to him running to moab was a wise decision living bethlehem nekuti kwanga kuine nzara mm. aizonogara zvakanaka ikoko achiprotectwa but look at what happened vamumoab elimelech died his two sons also died chii chiri kukonzeresa kufa nzvimbo yavatizira yemoab moab inzvimbo yanga yakatukwa namwari e, moab ndiye zvakare aimboshuvira kuti balam balak atuke vaisraeri mwari vakazvishandura moab ndiye zvakare akanga akaberekwa mushure mekunge vana valoti varara nababa wavo so anga akatukwa namwari kubhuku yanumeri kudhara so in his eyes elimelek was just running into an ordinary moab but spiritually he was running into a cased land spiritually he was running into a territory that was considered as god's enemy saka aikoko akasvika ndokubva ainherita makesi neminyama zvenzvimbo iyi saka muchiona kuti vazobuda imomo vakudzokera ruth pa naume paanodzokera paanobatana naruth tomorrow ill speak about ruth achisvika mubethlehemu vanhu vachiuya kuzomutambira anoti musasanditi naume ndideidzei kuti mara why because god has dealt bitterly with me zvandakabuda ndiri hazvisirizvo zvandadzokera ndiri misteki yakaitwa ndeyekufunga kuti Moab was an opportunity yet it was a case. When you look at the word of God mukaverenga zvakanaka Genesis 26 munyika yegera maita nzara Isaac akada kutiza and Mwari vakamutaurira kuti Isaac usatize because I will bless you in that area. So we have had a, a very serious problem especially in the Christian fraternity yekuti vanhu everything that comes their way havadi kubvunza Mwari zvinongonzi it's a blessing someone approached me with a business plan ah, business plan business plan yakanaka regai tibatane tijoine tiise mari business rende mberi but wambobvunza here mwari kuti this person auya kwandiri is he caring god's blessings dzekuti inini mwana wamwari naye iye tikabatana we can bring out something that is very tangible so this is the challenge yakaitika apa ye or iri kuitika mazuva ano yekuti taita dambudziko rekuti people no longer inquire of god havabvunze mwari zvinongonzi mukana wauya ngatiitei ahazi yaakamboita dambudziko iroro vabatana namambo wetashishi kugadzira zvikepe jehoshafat sorry and shoko ramwari rinotaura kuti mwari vakaparadza zvikepe izvozvo hapana kana one chakashanda ndokubva abvunza akati ko mwari sei akabvunza zvinhu zvatoparadzwa haana kubvunza mwari pakutanga zvekuti dai anga akatanga nekubvunza mwari aiziviswa kunzi don't get into this partnership namambo wetashishi nokuda kwekuti mambo wetashishi anotenda muzvinhu zvenyika ino mambo wetashishi anotenda muvamwari small m haatende muna mwari akasika denga nenyika saka if i bless this partnership iwewe uchauya uchipa testimony kuchechi uyo achaenda achinopa testimony kuvamwari wenyika ino kana kumidzimu kana kune zvaanotenda saka god destroyed that partnership it never materialized so this is the same mistake yatiri kuona iri kuitwa naelimeleki yekuti he saw moab as an opportunity yet yanga iri nzvimbo yakatukwa namwari i don't know who iam speaking to aiita repeatedly that mistake yekuti you fall into something thinking it, it is god's blessing yet unenge uri urongwa hwasatani we have heard people vakakandirwa mabasa in front of them vakati ndawana basa ndinotenda mwari azopa basa ipapo ndokubva aona kuti basa iri rinomuita kuti ashandewo nesabbath yet god's yet the sabbath is the lord's munhu anofanira kuzvitora ozvipa kuna mwari and present him eh, or herself in church and serve god but waapa basa rekuti riri kutadzisa kunamata yet you considered that as a blessing but usina kubvunza mwari kuti mwari opportunity yamandipa ndiyo here so we have heard vasikana vekuti aane nguva asina kuroorwa ane nguva aine mafailed relationships then pazongoya mukomana ari kuti ndinoda kukuroora but iye haana kuita way in kuti aone kuti mukomana uyu hongu ane mari ari kuda kundiroora but does he carry the qualities dzinodiwa namwari pamwana wavo nokuda kuti paul achinyorera vakorinde pachapter 14 anoataura kuti do not be unequally yoked with unbelievers so this guy wants to marry me but he is an unbeliever but nokuda kwekuti iye ari kuda kundiroora ndichida kuroorwa

inoita seyatiri kutarisira yet that better option is looks better in our eyes but in the eyes of god it is not a better option saka we have continuously had have failed marriages tine mamarriages ari kuputsika tine dzimba dziri kuparara tine mabusiness ventures atakaisa mari akanyura akaparara tikabuda imomo tichifamba tisina chinhu kana ari naomi anoti chindideedzai kundimara nekuti the lord has dealt bitterly with me yet mwari haana kuita deal bitterly with you asi iwewe ndiwe wakanozvipinza muzvinhu zvawakanzi namwari usapinde you the devil presented an opportunity instead of inquiring of the lord iwewe ndokubva waitora sean opportunity pana first samuel chapter 30 yandambotaura david was a warrior he was a mighty man of war pamarekodzi ese ehondo muisraeri pamarekodzi ese evarwi hapana murume akanga ari weumhare aine simba rekurwa sadhavhidha but paanosvika zikilagi rapambwa anoona kuti this is not ordinary even ndine mauto even ndine power rekuti ndinogona kuteera vanhu ava ndikavakunda regai ndinzwe mwari nekuda kuti mwari ndiye ambotendera kuti vanhu havapambe zikilagi mwari ndiye ambotendera kuti vanhu havabate chakaropafadzwa najehovha remember he was a man after god's own heart saka even haana kutora that advantage kuti inini ndinodiwa namwari rega ndingoteere ndirwe he inquired of the lord even aiziva kuti zviri musimba rangu i can follow and prevail akaziva kuti the ability to prevail is not in his mental prowess but the ability to prevail lies in the power of god and shoko ramwari rinoti david ipapo akabvunza mwari uye mwari vakamuti teera saka taita problem yekuti vanhu havachadi kubvunza mwari people no longer want to pray people they think kuti tiri kutonamata its enough anything that comes my way it is god's blessing ndawana mota yachipa Ndaona kadhiri you have bought a car for 1.5 and you have released more than 3000 in servicing that car because you thought kuti it was an opportunity yawapresentwa hauna kunamata kubvunza mwari and tine dambudziko revanhu vanenge vari kumashure kwenguva vekuti vanofunga kuti tikambotanga kunamata pamwe tiri kunonoka mukana unozopera chako iwewe chawakatarirwa namwari kana wanzi ndechako hachishande nenguva dzavanhu chinoshanda nenguva dzamwari even after five days even after 10 days when you come back and present yourself god will still give you that thing kana vati ndechako saka vanhu tiri kunyanya kufamba munyama and tiri kunyanya kutarisa maphysical opportunities presented to us zvekuti tasvika panguva yekuti we make decisions based on our eyes but not based on the spiritual eyes that god has given us nokuda kwekuti mwari he is the alpha and omega he is the all knowing god anoziva mugumo kubva pamavambo tinofanira kutobvunza tinofanira kutonamata mwari taura ineni speak to me in dreams speak to me through prophecy speak to me through vanhu venyu vamakaisa panyika kuti mwari mukana uyu ndiwo here saka nokuda kwekuti satani akaona kachinzaranzara kari matiri kekuti tinoita madecisions tisina kuona heis just presenting things to us that are destroying us heis just presenting things to us that are destroying and distorting god's plan saka tozopedzisira taakuita sekunge takavengwa namwari oo mwari haasi kutipa nyasha asi tirisu tisiri kutora time yekunamata nekunzwa mwari kuti ndotizira here kwamoabhu ndobatana here nemunhu uyu ndopinda here in this business venture ndoenda here kunhu kumwari ndorwa here nemunhu uyu panyama ndopinda here muzvinhu izvi we need to go back kuculture yekubvunza mwari sevanhu vakatitangira kare jesus christ is the same yesterday today and forever kana vakatitangira vaikwanisa kubvunza mwari we can also do the same nokuda kwekuti at times kune vamwe vanhu vanofunga kuti inini i can do chinhu kana chiri musimba rangu i can just go to mutari just because i have the car and i have mari yefuel but as god allowed me to go there mwari vanditendere here kuendako saka panyama tinongofunga kuti kana tiine zvikwanisiro kana tiine zvinhu zvakakwana tinokwanisa kungoita chinhu nokuda kwekuti tine simba asi mwari vatitendera here when you read the bible from 1 kings chapter 23 pane a territory yanga yainzi keila iri yakeila yakareidwa ipapo and david akabvunza mwari kuti mwari ndoenda here kunobatsira keila david watambotaura he was a mighty man of war aiziva kuti ndinogona kukunda ndikaenda because but my ability to overcome and prevail lies in the power of god saka muri kupaona here pekuti davhita aida kutoenda kunobatsira umwe munhu aida kuenda kunopindira nyaya isiri yake but akatobvunza mwari but we have people vekuti vanongofunga kuti maresources kana aripo a ah, ndaona munhu ari kutambudzika regai ndimubatsire a ah, ndaona munhu akadai a ah, ndaona zvinhu zvakati regai ndibatsire there is nothing wrong in helping but you need to ask god because in the process of helping unogona kuita inherit chacho chakambosvitsa munhu iyeye pathat state wauri kuda kubatsira david new kuti mukubatsira keyla ndinogona kuita kuti vavengi vauye vatirwise tobva takundwa so i need to ask god so before you even help before you even assist because unozogona kupedzisira wa in the same situation newauri kubatsira kana wauri kubatsira kana wauri kuda kuitira zvakanaka so uh, may god help us May God revive our minds. Tidzokere pakubvunza Mwari. Tidzokere pakunamata. Ini chandoziya shoko raMwari tauro rinyengetera uone simba rekunamata. As long as we pray, as long as we commit ourselves to God kuti Mwari, I want to make this move. Should I speak to me? God has got numerous ways that he speaks to us. Saka mchinzwa Job achitaura pa 33 kuti kakawanda Mwari anotaura nesu kuhope, kakawanda tichifamba, asi mwanakomana wemunhu haazvione nokuda kwekuti isusu tinenge tiine maonero edu enyama may god help us to move from this physical mentality yenyama tiende paspiritual mentality tiende pakupfeka umwari hwekuti tisati taita chinhu tisati tatora nhanhu tibvunze mwari so that we don't count our losses and attribute them to god kana paine chinhu chinozoitika you blame yourself nokuda kwekuti ndiwonenge uchiziva kuti ndakaita pfungwa dzangu asi if you ask god and he permits you he will not allow your, your feet to falter nokuda kwekuti ndiye anenge akupa nyasha may god bless you and give you the power the zeal and the courage and may you be brought backwards to the powers and abilities of asking god in anything god bless you